Wadhi kany.
Okang' machielo. Wadhi kanisa. Aya, aya, koro uwinjo wach. Aya,
aya, unyalo bet piny. Jodolo mobiro konyowa ko kijana Evans jaduong' orenjo midha to gi mama jodala duto kane aduto man ka jothura duto mos nosawore uru opak ruoth eruru kamano ahinya an kaka unabiro kanira nira injogona simo ni wuoda otho takwera ni mane ni ni Evans to ang'o matimre ni nyocha tuo moro ogoye kanyo mane ok one moriyudna kosechopo stage 4 makoro onindo ka to yudo ka ne adhi safar kamoro akoni nera ni abro biro Abiro chopo. Nira chopo. Ok achopo koso? Koro ka an ka to an ka nira. Mokwongo. To mar ariyo kendo bende kayudo ka ni an nyawana ka. Nikech eh, nyako miluongo ni Winnie er chung'ani kendo. Chung'ani. Mae nyathi nyamera. Nyamera cha miluongo ni Ana. Ana ochake dana miluongo ni Ana Walkoa. To mache jaode. Kamano. Koro beda beda piny. Ana no wuon mare iluongo na Juma. Ajuma Lolo, Okiro Magonya, William Amolo Rokoma Rakudho. Ng'ama ne tek mohingo ji te Siaya kae mangima. Ajuma no en Ajuma Wood Alogo, Wood Alogo. Alogo Karaila. To Odinga, monyuolo Oginga, be Odinga Karaila. Omiyo koro nyakoni wacha nyamera. To mae koro nyathi nyamera. Ok ne koro miyo achopo ka kweru. Koro an nyawana gi mama. Mama koro anyawana kanira. Erokamano. To nyathi ma Evans ni ji mosewachonu kanyo. En nyathi ma rikni. Nitie rikni gi rikni. Ng'ama rikni to ng'ama rikni. En nyathi ma rikni kiseneno ngimane ni onyuole higa piero aboro gabiriyo kende nyoro nyoro. To somo maber. Osomo wakil maber. Mochopo kucha kendo nyocha kaka owachonu no nchi en achiel kuom wakinde mag chama mar mar ODM. Kesi masebedogo mang'eny Umako jo wakoni gi koni ng'eni chama mar siasa wasigu gi chama imako. En achiel kuom joma nyicha chungi ni jowa e ginego. Kendo gitimo kata giwegi ka onge pesa momigi. Sani wach biro ni o ng'ato ni omaki ng'ato ni remand cho Kajiado. Ng'ato cho ni Kiambu. Ng'ato ni Ruiru. Kamano kamano to miyo kobed gi kama kinde manyalo ringo mapiyo piyo mondo yal ni jogi. Koro nyathino osetiyona motegno ahinya. Emomiyo ka ODM bende owino kobiro ka, oduro ng'weno biro ka. Wawito ochiel kuom kido ma marwa. Osetiyo matek kendo en to owewa machon mapiyo piyo to mano e kaka nochan kamano. Koro omiyo nera mos ahinya, motur ahinya kuom lalo nyathini, to mago Nyasaye ma nondiko. Piny osiko to ok sikie. Koro omiyo ok anera kaka chope, to ok awach weche mang'eny ahinya nikech nitie weche mang'eny ma wachre ka gi kacha. To sani Kenya ni akre kiki chuno higa mokadho kanyocha ne wan oko Bang' kane gik moko osenywandre kucha mang'ama iluongo ni Chebochietha otimo gik motimo. Wan wawuok oko. Mane wan e ndara, ok nyal paro kamano. Moneg nyithiwa mang'eny kabisa ma moko nobiro iko ka. Kae to wacho a a. Ka wadhi nyime gi kama eri nyithindo mang'eny mabiro tho. Jodhi biro tho mang'eny. An awuon ne mtokena ok obar gi risasi apar gachiel odiechieng' achiel mane okelo ng'ato ne sharp shooter to ok mono chikelo dok kendo wachako wadok kendo kendo wadok kendo to akwadhi kama to jogi watero nyithiwa e nyim jogo to gidhi bag risasi to gigogi nego risasi Nitie yore mang'eny mag nego paka. Nitie yore mang'eny mag nego paka. Paka kolokre ogwang' omako nyigwen titime nade? Time nade? Ee, inyalo kawe tiketo pale ng'ute, inyalo kawe tikelo tol e ng'ute tidhi dire yath kucha to be nyalo kawe to ikete kiro gunia to ikete kidi itere e aora kucha okamano miyo paka nina koni paka ni wabro negi wena koni wabro negi koso okamano nyicho neno kakro wuok kucha piny otuk piny mana yii yii yii mochopo kama koro joka koro osechopo kama gin akre keke koro yo kuma omoko e rot kuma omoko e rot takona oyo ok nyal golo ni kuomi e rot kanyo kapok itimo kaka wadwaro Winjo maber? Maber. Kure gini wacho aneno ka jogasede ndiko gik moko mofuwo ni o oh, ni baba wacho ma kawuono kinya wacho ma kiny kama an pok aloko gik moko nyadiriyo gima wacho en gima achiel pile pile nje na wacho kendo pod loko loko gi dho kisungu mokwongo nang'o kama wachope ni Nyaka wabed piny kaka jo-Kenya. Nitie gik moko ariyo kende. Ka nyocha jowa ka dhi kamacha, odhi nyalo dhi adhiya kamacha, to koro bana ni o ni gini koro thonga to uluongo jo jo jo, jo, jo bude ka. Ni kuyie ni ubiro konya tawenu. To jo bude ka. Jo bude ka kosemako ni i Gin gionge gi miluongo ni tear gas. Gionge gi miluongo ni eh, gi- gi- giluongo ni water, water cannon. En ma risasi. Ka piny okethre, ka piny okethre, to loso ok nyal bedo mayot. Ne piny mar jo Sudan. Sudan nyaka sani pod inego ji nyaka sani. Kata Sudan ma South ma mwalo kani pod ji negre nyaka sani. Somalia nokethre higa mar prochiko gachiel nyaka sani pok olosre. Kuonde mang'eny ineno kiwuotho ka ana wuotho piny mar Afrika ka kuonde mang'eny kidonje paw ndege ni to mach ema ineno ka gikacha kata idhi ka immigration to mach ne toki kamano to mach ne toki ma en chalo state of emergency. Ok wadwaro kamano thurwa ka. Wadwaro ni mondo jogo walony gi gi yo manyago lony gigo. To ko yulo yo machielo chane dhi nyime kama achar be nyalo dhi mana kama achar. Nichako ni kama chope ni nyaka bed kama iluongo ni National Convention. National Convention eka ma ji dhi betie piny ma ji dhi yale ma ji ang'o marach ji madhi nyime ka ni en loch marach nitie katiba to katiba ok, ok, ok, ok, ok lu katiba ni waloso to katiba ok lu ere kaka wanyalo keto ni mondo katiba mondo lu mondo ti Koro mama mane wawacho ni wadwa ni mondo ji ochak wadog kendo piny. To kapok waloso kuche nitie gik moko mokwongo nyaka timre. Mokwongo nyawa mane onegi higa mokadho ka kod ma nyicho onegi mag gine gieki family go te mondo tim gimiluongo ni compensation. Mar ariyo nitie jomoko mapod nie osiptal nyaka sani nogogi gi bunde higa mokadho ka. kata nyocha chaponi osiptande sirikal ochul pesa go duto te mar adek nitie cases mapod ni e, e court mane omaki mapod kesgi ni e court cases go temo timo nadi oluwar mar ang'wen en nitie joma pod sani pod omaki ni e cells mag police ni e remand moko biro bedo abducted ji kia kuma gintie jogi te mondo ogony mondo owuogi maluongo ni condition president gi dho kisungu kamano osetimre ni i koro ji nyalo ji nyalo loso tidhi idhi wacho ang'o gik midhi wacho kata manyo Gen Z wacho ok opogre gi gik mane wacho higa mokadho ka namba one ne wawacho moriere ni e Kenya kae sani nengo mar ngima ni malo oidho malich ahinya. Jopiny thagre, nengo mogo, nengo sukari, nengo mafuta, nengo gang'o gitote ni malo, petrol. Mar ariyo en wach mar tich. Kijende mang'eny mosomo ka gi kacha man gi certificate wuotho to onge tich. Tich onge. Ere kaka nyithindo ginyalo ndiko mondo giyud tich? Ere. Sani mapiyo piyo to gima ni dire kucha. Jopuonj joma osomo daktache gi nurses nigi shida inyalo timo nang'o? Mano, mano, mano ajenda namba ariyo. Mar adek en gima iluongo ni mibadhi, corruption. Corruption ma ng'ato donjo kamoro kacha machaka kodhero malich kabisa to bang' higa achiel kamani to koro kuot ochalo ochalo okuodo mosenyodho remo madhiang' ogolo kure Ng'ani miyudo ng'atni onyiewo mtoka manyien model maringo go malich ahinya. Moro cha chande cha to ogero onyiewo udi Nairobi. Moro to ogero gorofa Siaya. Moro to ogero palace dala gi reserve kucha. Musache to pesa mothachre athacha. Pesa go bende ok oholo kata e bengi. Mara manduong' ni corruption. Mara ang'wen en wach mar ukabila. akwede mar oganda mar anyuola mani ka idwa ka ndiko kata polise kata mana gini e, jolweny kata mana jopuonj to konyine nyingi ni macha olwenje umidha dokocha macha macha macha mulwa dokocha macha wanyama dokocha macha eh, Hassan moro dokocha nyaka ibed na ng'ane bin ng'ane ikidog koni winjo kamano to sama ichoko osuru to osuru ichoko kuom ji te maonge akwede kaka ichoko osuru kuru baringo kaka ichoko e siaya Kaka ichoke e, e, Kitui, e, kaka ichoke Garissa, kaka ichoke Mombasa. To sama koro ipogo pesani, tipogo ang'aya. Mago ma gik magini kanyo. Mago e gik ma- makelo mirima e thurwa ka. Mago e gik makelo mirima e thurwa ka. Omiyo Mago gin gik moko monego wach motegno ka ji obet piny. Tayo to odhi ng'iyo ni to katiba ni be nitie gik moko mane odong' mane ok olosi. Kane wan Bomas ne waloso katiba maber kabisa to nitie moko mane gibiro mane gidhi giketho. Waduogo gini kama iluongo ni Bomas kuma ne walose katiba mar Kenya. Iluongo ni Bomas draft. Mano nitie gima gima pending maonge gini kucha. Monego ji owach. Omiyo ok obedo gi contradiction. Koro incha ne an ok awach ni Ruto niya, ka komi omoko e rot, to losa losa mari ni riembo jogi ka keta keta mari ni bang'e kucha. Wan wabiro kelo ni ji kang'o ka waseloso. mosendikre. To koni sani to adwa timo haraka mondo aket jomoko nikech sirikal ok nyal bet maonge joma tiye. We aket mago gi eki bang'e ne wabiro loso bang'e. To bang'e to koro ywa jowa kucha ni mondo odonj kucha. Ako ni kiywa jowa ni ki- jo- jowi ka tich otamo. Ni rwaka yeye kucha. To gibedo abeda kanyo to ok ni ang'o ni wakelogi wagonyogi wagonyogi nikech gidwaro bi watim ang'o wagonyogi watim ang'o watim ang'o agonyogi mondo gidhi kucha mondo giti kucha gi kaka chik mar ODM to gimiluongo ni agreement to onge go gi jogi coalition agreement onge go kodgi. Omiyo ODM pod en kaka ne entie cha en chama mar opinzani, chama mar Azimio nyaka chieng' machielo ka gik moko lokre. Kama wantie ni onge lokruok